Hello hello Zimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pana baba Benediction ZW tiri muno munzvimbo yeHopley Harare Zimbabwe umo matikufamba tichitaura nevagari vemuHopley panyaya yedrug and substance abuse tichidzokera kumashure tichinzwa honorable minister Machakaire vachitaura ivo vakataura kuti pasi nemadrugs pasi nemutoriro pasi nedombo ende vakabva vataura zvekare vakati anyone ane chekuita or anoziva munhu anotengesa madrugs ataki handei kupolisi hatiripotei vanhu ivavo vasungwe because nyika zvechokwadi vana vedu vaparara vana vedu vatambura nemadrugs so ndiri kuti inini say no to drugs pasi nemutoriro pasi nedombo tiri muno muhopley regai tinzwe tichitaura nevagari vemuhopley kuti vari kuti chii pamusoro penyaya yemadrugs thank eh, ini ndoitwa maidowani ndogara muhopley eh, nyaya yehuru yatiinayo inyaya yevana vechidiki vasikana here vakomana nyaya dzemadrugs tarwadziwa navo vana ivavo havasisina hunhu havatokwanise kana kukwazisa munhu chaiko kuti mamuka sei chero mubereki mukuru kwaari havatokwanise vana ivavo mirizhonga vanorova zvongoti ukangosangana naye unogona anogona kungotokuita zvimwe zvinhu zvokuti unotoshaya kuti nhai imiko ndamuita sei vanenge vachidenha vanhu vakuru vachirova umbavha havadi kushanda havadi unotongoona wega kuti uyu ndiwe madrag nenyu mhaka yekuti haadi kugeza ndo chimwe chinhu chekutanga nyama yake chaiyo haasitori mutano paari kutofamba kwacho chaiko haatogoni kumira ari straight anenge achitaka kujamba jamba mheno zvaana achingoita ende wega unotongoona kuti uyu ndiwe madrag vari kuba ndo rimwe dambudziko guru ratiri kusangana naro kurova vabereki kana kubaya nebanga chaiko havasi kuzeza kuuraya vanotouraya vana ivavo saka idambudziko guru ratiinaro deno zvaigona e, mapurisa atomboshanda zvakasimba kuti vagone vondora mabhesi iwayo nokuti panotoitwa zvemadhiragi vamwe vane vachitopaziva asi havagone kutaura nenyaya yekuti kana polisi ikasauya tikange tataura ini ndikabuda pachena kuti ndini ndataura vanondivinga ndakuto ndatove padambudziko handichagari zvakanaka pamba pangu saka idambudziko guru iro ratiri kusangana naro yeah,
ndiri kuda kumbotaurira kubvira kune vechidiki vari kuita nezvemadrugs eh, ndiri kuti dai muri vamwe magona kuona chinhu chine pundudzo kuti chii paupenyu nekuti madrugs chinhu chakaipa chinhu chinoafekta upenyu chinhu chinoita kuti usawirirana nehama chinhu chinoita kuti kana chipo chako chinogona kusabuda nekuti tikatarisa kumashure zvakafana neupenyu hwangu inini ndainge ndiri munhu ekutoti ndaitowanikwa ndiri mumadrugs zvakanyanyisa but handisina kana chinhu chandokwanisa kubuilda mulife mangu ndaitongova munhu yaya kuti tinongomukira tichinzi wawanei wawanei mumafriends but kuburikidza nekuti ndakazoona ni madrugs chinhu chakaipa e, ndakagona kuvandudza upenyu hwangu kutangira pakutanga ndichiita zvekugera but now paupenyu hwangu ndakutokwanisa kutotaura kuti ndatosenior carpenter ndatoo nemajunior avo akatowanda kuburikidza nekuveza zvichibudikira bvira pa ndikatangira kuona kuti madrugs chinhu chakaipa Saka ndongokurudzirawo pane vechidiki vezera rangu because ndiri mukomana ane makore 24 zvekuti pane vechidiki vese ndatokwanisa kubuilda nonga kubvira kuma18 years kuzvidzikira kubvira kuma15 ndakutongotarisawo kuti vechidiki ndaitanga kukura tii vanhu vanokwanisa kuti vakunzwisisike chipo chavo vachikura because kupfuma hakuna zera saka tinongotarisirawo kuti dai wakura uchinzwisisa kuti munhu wese ane talent usagara wauraya chipo chako ndokunange togona kubatsirana zvikabuda zvikabuda zvakanaka vangwa ndikatotarisao kana vabereki vakatofarawo kuti ah, mwana wangu adadisa nekuti madrugs ari kukonzeresa kuti kana vakadzi hatichatokwanisa kugara nawo vamwe wedu vechidiki varongoti ah, vakadzi vanongonzi munhu wekuti tokupa mwana tosika kukonzeswa nemadrugs respect auchazive kuti ambuya ah, chii zvese unenge wangowo munhu angofanana nemhuka saka ndingokurudzira kuti dai magetoid ka takwanisa kungokura so tangodzidza chinhu chinenge chakanaka nekuti madrugs ka chinhu chakaipa musangotesta testa zvese zvese saka tinotenda
ya indoitwa mansivas beats inoita zvekurekoda music nyaya tinayo ndeye madrugs hatisi kukurudzira madrugs kana wakada kutouya kustudio kwangu kune madrugs ndotokudzinga nditobvumire munhu anenge achipa madrugs pastudio kwangu Satuti maghetto youths hatimire zvemadrugs because madrugs anouraya upenyu dzimwe kwacho unogona kuzopedza atozorepa kana mubereki anongotiitisa zvinhu zvakawanda wanda so saka ndikuti maghetto youths ngatimbomire zvemadrugs handofunga ndozvandinazo chete
ghetto youth ghetto rise education prioritize drug abuse minimize everybody everybody right tiri kuti chii nhasi tiri kuti isusu say no to drugs my name is captain aka the disciple ini ndiri muimbi ndinoimba gospel ndinoimba gospel zvakanyanya and um, tiri kuti chii panyaya yemadrugs panyaya yemadrugs hatisi kukurudzira any youth kuti abate munyaya apinde kana kuti awanikwa achiita mune zvemadrugs because zvemadrugs isu semayouth zvinotikanganisa our future because the youth is our the future so kana uri muyouth ukaona uchiita zvemadrugs which means our future is not certain our future is destroyed so tiri kuti isusu muyouth wese no to drugs no to drugs thank you very much
madrugs akashata eh, wese angotengesa madrugs afana kungosungwa bcoz ah, ah, vanhu vakuwara vanhu vapera muhoburi muno hmm, fanike nzvimbo inei yakashata nzvimbo inei amawani vada kuonerwa apo onerai pamwe pacho mhuri yezimbabwe eh, ini ndiri kutaura wiseino to drugs eh, madrugs akashata akashatira pazvinhu zvakasiyana siyana umwe anoti anokwanisa kuti akamabhema anokwanisa kusangana nehasha kuzorovana nevakadzi kana kuita sei uyezve madrugs tinoti akashatira pakuti vakomana vemutoriro eh, vari kuita zvinhu zvakasiyana siyana vari kuba vamwe vari kupenga ndo zvimwe machallenges atiri kusanganwa muzimbabwe and eh, tiri kuti kudai hurumende yaitawo kuti vanhu ivavo vakadaro vanotengesa madrugs akaita saiwayo akaita sana mutoriro mbanje e, nezvimwewo zvakakangowandudzikawo zvive zvichibudiswa pachena vanhu ivavo vakwanise kubatwa vakandiwo muchitorongo bcause ivavo vanhu ivavo ndovari kukurudzira futi vechidiki kuti vaite zvemadrugs aiwa ndotatenda
ah, guys ndotya uzulu guys eh, tinoti sei no to drugs yo yeah. inini ndaimuita zvemadrugs but ndakazoona kuti hapana zvazvinobatsira nenyaya yekuti inini ndairwa mubhanje after after after ndichirwa mubhanje ndo changa chatoo chikafu changu e, ndi pandaizoenda unopiwa sadza kana kuti something ndaigona kuzotiona kunge zvishoma but so pandakasiya zvemadrugs ndakabva ndatoona kuti its better kuti ungosiya hangu zvemadrugs yo ndo tatinosay no to drugs